Una well done o, my name na Doctor Toyin. Today we go discuss wetin dem dey call sickle cell disease. But before we continue, just stop this video if you never subscribe to my channel. You go ask say how you go take subscribe. E get one button for bottom wey say subscribe. Make you just press am. The- you no go pay for this thing o e dey free the only thing be say when new video come dem go let you know say new one don come una don come back na well done o welcome so as i talk before we go discuss sickle cell disease today you know say june 19 na sickle cell disease day Wetin be sickle cell disease? Na one condition wen dem dey inherit and I go explain to you how dem dey fit inherit dis condition. As you see for dis picture, e dey show how many times for each belle you fit get dis sickle cell disease. Di picture show mama and papa wen get normal gene and gene wey no too good, na im dem dey call carrier. so as di picture show for each belle one in four times di pikin no go get any problem two in four times di pikin go get dat gene wey no good and normal gene na im dem dey call heterozygous or carrier but den one in four times for each belle di gene no go good na im be say na sickle cell disease and na im dem dey call homozygous. so normally the red blood cell dey survive 120 days and e dey very small but when person get sickle cell disease the red blood cell go only last 16 to 20 days and the red blood cell go come hard come stiff so because e no fit dey bend well well e go come come together come form ball that ball go come block the blood vessel where blood dey flow so na im dey cause all the problem wey dem dey get for sickle cell disease sickle cell disease dey common among black africans black caribbeans e come dey some indians and some middle east people also some people for south and central america get am too some people don talk say dem fit link am with where dem dey get malaria well well or from place where malaria been dey before as i don talk before when the red blood cell go come form ball e go come cause problem so these problems now we go put am into two place one place dem dey call am acute crisis another place dem dey call am chronic problem So for the acute crisis, e fit get something wey dem dey call acute pain. Here the person go just dey complain of pain everywhere, e no fit put im hand say na here the pain dey. Na im dem dey call acute pain. Another one dem dey call am acute abdomen. That one dem go just get pain for the belle. Sometimes the belle fit swell. For some of dem sef, dem go come get constipation. another one dem dey call am acute anemia that one the person face and body go just white somehow you go just see say in a few days e go just white then the person go dey complain say im whole body dey pain am some people fit get fever sef and then sometimes the belle go fit pain them if maybe the liver or the spleen get problem Another thing, then they call them acute osteomyelitis. You see, when the red blood cell they block the vessel, then you e go they make some places of the bone make it e they die. That place when they die, if infection come dey inside, now they call am acute osteomyelitis. another one dem dey call am acute chest syndrome for here the person go dey talk say e no go fit breathe well e go dey cough e go get fever e go get pain for chest this one dey very common another one wey dey happen especially if to say na man dem dey call am acute priapism for this one dem go come get painful erection when the thing don stay pass three hours dem need to see doctor kiakia that time so that problem no go dey after that sometimes too it fit affect the wetin dem dey call the central nervous system there the person fit get wetin dem dey call stroke wey be say part of im body go just weak E get some infections when dem dey get this thing well well and those infections fit include things like pneumococcal infection, urinary tract infection and osteomyelitis. E get some things when if these things come you go fit get this crisis well well and those things include infection, dehydration that na when you no dey drink enough water, sometimes when you just get plenty stress that one fit get the crisis make e come sometimes too if you go place wey get high altitude you fit get am if the temperature cold well well you fit get crisis if you get belle you fit get crisis if sometimes you dey wan do surgery sef and then they come give you that medicine to sleep that one sef fit cause you make you get crisis

you see as i explain how you fit get am if to say you no even just make that one happen from beginning then all this one no go happen but if to say you get am some people don do wetin dem dey call stem cell transplantation and for that one you go come use either the brother or the sister of the person make e give wetin dem dey call stem cell when be say e go come replace the cell wey no good for body e get different type of this sickle cell disease na when you get wetin dem dey call homozygous na im be say na im bad well well but e get plenty different types e get some wey dem dey call sc sometimes sef when you no get am full when be say one parent fit get am maybe another one no get am na im be wetin dem dey call trait the people wey dey get trait dem no dey sick well well like that some people sef dem dey get am with wetin dem dey call thalassemia but dis ones na mostly those wey dey middle east na dem dey get dis condition i hope say una enjoy dis video if una enjoy am abeg if you never subscribe before just touch dat button now as i talk before you no go pay any money for am make you watch dis video again make you share am so dat everybody go know about dis sickle cell and until next time make sure say make you smile because na im good well well una bye bye o. Oh.